Mm. Ɔsono bɛkɔ, kyiniiɛ bɛkɔ, ɔsono bɛkɔ, kyiniiɛ bɛkɔ. Ɔsono ne kyiniiɛ nyinaa wɔn bɛkɔ abom. Yes. Because the CPP kɔɛ a, Ghana, ɛyɛ so simple sɛ mbɛma two political parties yi mmienu nso akɔ. Mede nkyea kɛseɛ paa firi Positive Hustlers nkyɛn firi Amerika berɛ mu biom. Mewɔ gyidie wɔ Tweedi Ampong mu sɛ nhyira nka ne din, obiara ho yɛ. Mesrɛ mo, ɛnɛ deɛ awɔ de me paa na megyina mu yɛ video. Mesrɛ mo nhyɛ video ma no nkɔ n'anim. Nansa na Ghana ni aso bɛte asɛm, n'ani bɛhunu adeɛ na aso bɛte asɛm no. Nnɛ mmerɛ kɔ, nanso ɛdɛn a ɛbɛyɛ yie. Yɛastate yɛ ma yɛaba mu mu. Wo deɛ monhyɛ na ɔmo nidi m'atɛm. Ɛyɛ. Okay. Mema Ghanafoɔ yɛn nyinaa yɛakɔ yɛda sɔre yɛ yɛante asɛmpa ɛsɛ yɛn nyinaa yɛ nana ɔmampanin Lawrence ɔnya ne baabi kɔ wabɛwie n'adwuma nhyira nka twɛ di ampɔn so ɔde ne dom yɛ deɛ ɔbɛyɛ wawie yɛn nyinaa yɛwerɛ ahoɔ ama no ɛsɛ ne sɛ nyame mfa ne kra ɛnsie baabi pa afei nso ɛyɛ m'ani gye paa na ɛyɛ me dɛ m'ani sɔ sɛ mo ama me platform yi sɛ me nso Matu kwan, na sɛ bio, kakra a me nso mabehu no, mo ne me nyinaa bɛyɛ adwen, adwen korɔ na yɛ ashare. Ɛnyɛ ntɔkwa. Menim sɛ video no baeɛ no bebree bo afu because wɔn yɛ polit, politicians. Wɔn redidi atɛm, wɔn yɛ se, wɔn yɛ se. Mo bɛte aseɛ. Da biara, first me video no a me yɛeɛ no, me kae, me se, Nyɛ Tɛtɛ Kwakye na edii kan kɔɔ Fernando Po. Ɛnyɛ ɔno ne Ghanani a odii kan kɔɔ Fernando Po. But ɔno kɔeɛ no, ɔdwenee Ghana ho nti no, otakii risk. Ɔmenee kookoo too ne yam. Ɔdwenee daakye. Na anka ɔkɔeɛ no, kookoo no, na anka ɔbɛtumi adi o, aporo agu. But odiiɛ no, ɔmenee. Because ɔdwenee daakye sɛ, ah, kookoo yi, ebia Ghana te sika kɔtɔ bi wɔ baabi foforɔ, sei ne sei ne sei, nti ma mentry. Ɔtryɛɛ na ɔbaeɛ no, ɛnnɛ, yɛbɔ kookoo din a, Tɛtɛ Kwakye din ne yɛbɔ. Meboa? Okay. ɛna me nso maba America. Mate sɛ me nana mo, yɛ nana mo se, eh, aborɔfo abɛwia yɛ sika, aborɔfo abɛwia yɛ gold, ɛmfa he nkɔsia. Mebaeɛ no, memmɛhu sɛ buroni biara, yɛ gold na buroni bɛfaeɛ no ɛda ha, mabɛhu sɛ ɔde ayɛ development. Enti deɛ na wɔsɛ meka kyerɛ me man, techniques a wɔ use no, ɛne adwene a ɔwɔ no, ɛna me nso mese mɛka bi akyerɛ me man. Sɛ adwene sakyera yɛ, because Bible koraa ka ho asɛm. Then meyɛ video no, Me hu sɛ nipa bebree complain sɛ ɛyɛ religion ɛyɛ religion ɛna abɛsɛ Africa religion ɛna abɛsɛ Ghana ɛyɛ religion abɛsɛ Ghana but ɛnɛ me ka si so pi sɛ that was then 21st century wontumi nka nkyɛn mi sɛ ɛyɛ religion na abɛsɛ Africa anaasɛ Ghana that was then ɛnyɛ religion ɛyɛ lack of knowledge enti dɛ no megyina so na mekaa sɛ Abraham Moshe ne nkyɛkyerɛ no a ɔkyɛkyerɛ no sɛ bi ɔdivɛti nipa hwɛ Deɛ wogye di no, nnipa a wote hɔ a, hunu sɛ honhom wiase na yɛwɔ no. Ɛmma obi nto wo suntidua o. Ɛmma obi ntwiste wo nka sɛ because Ab Ab Abraham Moshe Osenwa no, ɔnte aburokyire, ɔwɔ Ghana. Ɛna ɔsɛ religion na buroni de abɛsɛe mo na. Dabi, dabi, dabi. Woyɛ saa woyɛ mistake. Na adɛn mpo koraa na wo nana abɛyɛ mistake? Na nnɛ mmerɛm 21st century, wose me nana mistake na ɔbɛyɛeɛ no, me nso mɛtena ase ama no adi me nya. Dabi. Ɛmma wo nana mistake bi a wabɛyɛ no nni wo nya. Wahu deɛ mekyerɛ no? Ɛma ne nni wo nya. Ɛna na bi nso bisa me sɛ, ɛɛ sɛ sɛ yɛankɔto aba a yɛbɛyɛ dɛn? Ɛyɛ dɛn a president nso? Daabi, ɛnkɔto aba. Kɔdi wo fufuo. Mmerɛ no duru a, hwɛ, adeɛ a mepɛ sɛ moyɛ no a monte aseɛ no, ma monkɔto aba no. Mepɛ sɛ mpanimfoɔ no, kwan bɛ na wɔbɛ bɛ approach mo sɛ monkɔto aba? Wɔbɛka sɛn? Enti hɔ no, ɛna mo nso so, wɔn nsa ba bɛhyɛ mo anum na mo nso moatumi apuulu wɔn questions because afei ɔmo hia mo mmoa no, sɛ ofi tea house mɛkɔ akɔto ama no a, asɛ mode kyɛ ɔmo free, asɛ mo tiri mu ɛmmerɛ, saa na mehu no. Mo yɛ ara mo akɔto aba no, ɔmo ba a, deɛ ɔmo yɛ a na ɔmo yɛ, wohu sɛ video yi a meyie no, bebree, nipa bebree didi m'atɛm, but wopa hwɛ, Ghana ni bɛyɛ nhwɛ hann na wasan akɔto aba no, ɔkɔto aba no wie a, wopa ma two months pɛ mmra na mensan mɛyɛ the same video wei, saa nipa no a ɔkɔto aba no bɛka sɛ hann, wokae ampa, eh, yɛfrɛ no sɛ Ghana fo, yɛkɔto ma ɔmo a saa na ɔmo yɛ, saa na ɔmo yɛ, ɛyɛ lack of knowledge. African yɛ lack of knowledge. Ɛnkɔto ma no koraa ma ɔno ampɛ kwan a ɔbɛfa so anya ne power no. Na afei wɔba because power yi wonkɔto yɛ wokɔto anaasɛ wonkɔto yɛ. Ghana no wo nenam mu. Wo nipa koraa wohwɛ video yi wo nenam mu. Enti sɛ panin ni so a meka mekyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ Ghana akonya no panin biara nte so. Youth no yɛbɛ survive dan sɛ mpanimfoɔ no te so. Because wɔn na collapse Ghana. Okay, mo sɛ religion na ɛsɛ yɛfrɛ no sɛ Africa anaasɛ Ghana. Me, meyɛ Christian. Megye Bible di. Bible da hɔ saa no, sɛdeɛ Abraham Moshe si redi no no, monyɛ very careful. Ɛyɛ honhom mu adeɛ. Nyankopɔn tumi tae Bible akyi. Ɛwɔ mu sɛ nipa na ɛtwerɛeɛ. Monyɛ very careful. Moma ne divert mo sɛ sei ne sei ne sei. Daabi. Woyɛ Muslim a, wo gyidie no gyidi. Ɛnto wo gyidie ntwene. But use w'adwene. That's the main point a mepɛ sɛ me ne Ghanafoɔ di ho nkɔmmɔ sɛ w'adwene no na use. Ma brain no nyɛ adwuma. Adɛn na Buroni a wɔde Bible no baeɛ a wɔfrɛ no Religion no, ɔse Die shall not steal, Exodus twenty verse fifteen, ɔse Thou shall not steal. Ɛna ɔno te ne kurom ha, ɛna wɔakyekyere ato anom sɛ sɛ aha, sɛ woyɛ panin, ɔmampanin, woyɛ minister na wodi Amerika sika a, wɔbɛkye wo atom life imprisonment. Mese hwɛ, panin bi a ɔbɛba Amerika a ɔbɛka sɛ Amerika, mɛdi Amerika sika no, wɔbɛda mu life imprisonment. Amerikafoɔ bɛ make sure sɛ wɔbɛma no, wɔbɛbɔ ne fam sɛ eblam. Ba monhwɛ yɛn mpanimfoɔ no. Enti Buroni na kyerɛhyɛɛ Bible mu sɛ munwia, munwia adeɛ? Dabi, wɔkyerɛhyɛ Bible no sɛ Dacia no si. Nti na meka kyerɛ mo sɛ Africa no, yɛ tenke nnɛ, yɛ ntenke future. Wahu deɛ meteɛ no? Bible no deɛ, ɛda hɔ. Ɛyɛ, ɛyɛ future thing ɛna yɛatwerɛ ato, ɛbɛbam. Meka mekyerɛ wo, woyɛ Christian a, woyɛ Moslem a, adeɛ bi a ɛwɔ, ɛwɔ Moslem mu, Holy Koran mu, adeɛ bi a ɛwɔ Holy Bible mu no, fa hyɛ w'adwene mu sɛ ɛbɛbam. Because ɛbam. Enti, biribi wɔ hɔnom a Bible aka ato hɔ sɛ, Wɔaka ato hɔ dadaada o, me ne wo pɛn yi so, ebi aba ma w'ani ahu. Ɛdeɛn na ɛkyerɛ sɛ Bible ɛna anaasɛ religion na abɛsɛe yɛfrɛ no sɛn? Ɛyɛ Bible na ɛkaa sɛ dɔ ɔyɔnko sɛ wo ho. Ɔsono ne kyiniyɛfoɔ a moyɛ political two political parties a mowɔ Ghana no, mebisa mo sɛ mo ntam te sɛe? Americafoɔ to aba wie yei. Political aside, wɔn aputu politics aside, American flag First, America man no ɛna wɔn nyinaa pushi. Both political parties no, wɔn nyinaa pushi. Wɔn agya politics, but ɔsono ne kyiniefo a wɔwɔ Ghana. Moto abɛwie a, mobɛyɛ dede saa, tuatua nipa so boa saa, tuatua nipa so boa saa. Mobɛte mo ani na four years na ba na mo mpanimfoɔ no nyɛ hwee. Ɔsono ne kyiniefo. Mobɛte mo ani na mo mpanimfoɔ no nyɛ hwee four years na ba wɔn nyɛ hwee mo nka. Enti meka kyerɛ sɛ nnɛ ɛyɛ lack of knowledge in Africa yɛ yɛ yɛ dɛ. Ɛdu tam ɛwɔ sɛ yɛ wake up fast na yɛyɛ dɛ yɛkyɛngye nneɛma yɛsesa nneɛma yɛma adwene no ɛyɛ adwuma pepa pepa ma ka kyerɛ mo sɛ aburokyi a mewɔ no amerika no sɛ a mewɔ no wɔn adwene no da biara ɛsesa wɔn president a wɔn atu ni sɛ mo nyinaa mo bɛkae a ɔbaeɛ ɔnya two months ɛna amerikafoɔ start complaining sɛ ɔyɛ arrogant Wɔn kasa ye, wɔn adeɛ na wɔn impeachi no wɔ wɔn akoma mu, na anka wɔn pɛ sɛ wɔn impeachi no o, na wɔn daadaa, na mmerɛ no du a, monhwɛ Gal ba papa no a waba foforɔ no de ama no, hwɛ, ɛno ne yɛfrɛ no sɛ adwene no yɛ adwuma, because ɔbaeɛ no a na wɔn declare sɛ wɔn mpɛ no, ne suban no, wɔn bɛyi no. Ghanani bɛn na bɛnya idea sɛ yɛpɛ ne mu, mese ɔsono ne kyiniyɛfoɔ, saa two political party wei no, mo parties no ka kyerɛ mo sɛ mommɛsen me nkɔgu amena mu a, mobɛdi wɔn akyi akɔgu amena mu, adɛn ntia? Ɛnyɛ lack of knowledge a, ka kyerɛ me, ɛyɛ lack of knowledge. ɛna bible nso aka to sɛ ɔse lack of knowledge my people perish saa buroni na mo sɛ ɔde religion baeɛ na waka nti ɔde ɔde bible no aba wabɛka mu nsɛm sɛ bɛba ayɛ nokorɛ nso so bible mu nsɛm no sisi ɛna ɔno na agyina bible na wɔde brɛ no so anaasɛ ghana mo bible nko mo koran mo holy bible nko mo holy koran nko na menim anaa ɛnyɛ holy bible yɛ aborɔfo yi de baeɛ na ɔmo yusu a nti adɛn nti na buroni kurom a korɔ no nua na korɔ no wɔ afrika hwɛ ɔsono ne kyiniyɛfoɔ ɔmo manifesto mo nkɔhwɛ sɛ wɔn mu hwan na tumi de ne nsa si ne bo kaa sɛ me me ba mɛma corruption mɛma corruption ase atu wɔ Ghana ayi Ghana wɔn mu biara nka because Ghana mo nyere saa de no ɛna corruption nso so na ɛkɔrɔpte Ghana no corruption sɛ corruption the word corruption no ɛyɛ korɔ no na ɛwɔ Ghana Ghana na ɛkɔfa ne ntoma pɛ flower yi Ghana na ɛkɔ n'anim wɔ yi that's the question sɛ korɔ no ɛne yɛfrɛ ne sɛ corruption ɛwɔ Ghana ɛbɛdɛ na Ghana na kɔ n'anim ɛna two political parties nso obiara ba wɔtwa korɔ no n'agya Ɛna meka kyerɛ sɛ buroni na ɔde Bible baeɛ no, ɔne na ɛde baeɛ sɛ Daisha anaa Steele mebɔ anaa? Ne kurom hanom sɛ mebae mehu sɛ polisi ni mesi ɛ eh, Ghanafoɔ a wɔwɔ aburokyire wɔn ɛdu time sɛ wɔn educate yɛ nnuama a wɔwɔ fie no sɛ bi yɛnim nyansa nsene wɔn but meka ma kyerɛ mu plain ebi mo kan sɛ ahan adɛn nti na America anya 400 years na mede Ghana 28 years sɛ sɛ ɛkɔ akɔtoto Ghana nam sɛ yɛde ɔkyerɛ Ghana yɛ me man nyame boa mebɔ aberewa a Mɛba abɛkɔ retire wɔ fie nti memma Ghana nsɛe. One, deɛ nti a memma Ghana ansɛe no ne sɛ, mentumi mfa Ghana nkɔtoto Togo anaasɛ Nigeria. Daabi. Mepɛ sɛ Ghana yɛ far better than Togo ne Nigeria. Nti memfa Ghana ntoto Nigeria. Because mote Ghana no, monhwɛ Nigeria, monhwɛ Togo, mohwɛ Americans. Ɛyɛ deɛ me mahu no ɛna meka, ɛna medi ho adanseɛ. Mpakyɛw motie. Enti mintumi mfa Ghana nkɔtoto Togo because eduru sɛ yɛreto aba no Amerika na na mohwɛ. Togofoɔ to aba a mehu sɛ monhwɛ. Nigeriafoɔ to aba a mehu sɛ monhwɛ. Amerikafoɔ to aba a na mohwɛ. Enti ɛwɔ sɛ mehwɛ Amerika development na mabehu no na meka kyerɛ mo na moyɛ adwensakyera sɛdeɛ ɛbɛyɛ a adwensakyera no ba a mpanimfoɔ no ani bɛba mo ho so because deɛ nti a meka sɛ ɛyɛ lack of knowledge no montie asɛm yi yie o, mpamokyɛw yɛresua adeɛ. Gani afrɛ no ɛbɔn ni na owu yɛ no may her soul rest in perfect peace. Hwɛ wɔkɔ so nwan no baabi a onya accident no. Hmm. Wɔtwa mu a ɔkɔ no ohun sɛ anwea gu kwan no ho. Ohun yɛ o. N'ani hu anwea no. Sɛ Amerika ni celebrate na nka duru hɔ a ɔho. kɔ bɛtwe ne fon no akɔgyina anwea no ho, this is not okay, this is not okay, this is not okay, wawie, na nka wɔkɔ, wobɛhu sɛ ade kye a na nka nenam social media no so pa, na nka mpanimfoɔ no aduru hɔ, na nka wɔakɔyɛ. Nti mopa kyɛm sɛ saa anwea no a na ɛgu saa ɛkwan no mu no, ministers ntwa mu wɔ hɔ, because anwea no ɛba yɛ bloggers a monni adwuma yɛ ɛwɔ Ghana a mo blogge nwura nyansasɛm wɔ hɔ a mompɛ sɛ mobɛ blogge no, anwea no na ɛgu hɔ dadaada. Na wɔ sɛ nka mokɔ blogge na mo mpanimfoɔ no hu sɛ anwea gu hɔ, nti mopa kyɛ sɛ saa anwea no a na ɛgu kwan no mu no, na ministers ntwam, area hɔ DC na wɔntwam. Na MP foɔ, area hɔ MP na wɔntwam nti wɔahu sɛ anwea no gu hɔ. Girl no ankasa no a ɔnyaa accident na ɛbɔ ne no, wɔtwam a ɔhu anwea no, na ɔwɔ nipa bɛyɛ 200 followers, ɛyi 200,000 followers ɛwɔ IG, ɛwɔ Facebook, ɛwɔ Instagram. Ɔno aduru hɔ no, ɔhu anwea no na ɔtwam. Nti ɔkɔɔyɛ a ɔba no adeɛ asa ɛna ɔbɛwuiɛ. Ɛnyɛ da ne mogya hwie gu hɔ nom na Ghana mpanimfoɔ kɔyɛɛ kwan no. Nti nyɛ lack of knowledge. Buroni na kyerɛ hyɛɛ Bible mu sɛ wo kwan ntutu wo kwan nsɛe. Wɔtwerɛ hyɛ Bible no mu sɛ anaa wɔde hyɛ religion mu sɛ wo kwan ntutu wo kwan nsɛe. Nti afei deɛ wɔn sɛ yɛ lack of knowledge. Broni na ɛka kyerɛ wo sɛ nsuo tɔ a nsuo mfa nipa nkɔ mfa nipa nkɔ because m'ani fi yɛ Ghana nsuo de nipa ɛkɔ ba nsuo de wɔn kɔ nsuo de wɔn kɔ still nsuo da so de nipa kɔ 21st century o wokɔto aba yɛ dɛ wokɔto aba yɛ dɛ ɛdeɛ na politics de ayɛ o obi ka kyerɛ me sɛ an obi na atua sika ama me sɛ me me me mɛka bi ma na me sɛ hwɛ Mo dɛ mote hɔnom a obi fa phone no wɔyɛ a ka mede bɛyɛ over time because me medi sika yɛ ayiyi mu trust me nti na dabiaa wohu me life a meyɛ very simple me nkɔ kamtition wɔ life me ne obia ni kamtition mabrabɔ a mebɔ no me me mpaeɛ a mebɔ nyinaa sɛ makoma mu bɛyɛ fitaa a mɛbɔ mabrabɔ awie a mɛkɔ me me obi ntimi mɛ bribe me sɛ mekɔ kyɛ sɛ sɛ mani ahu sɛ bɔne nie adeɛ no nyɛ ne magye sika sɛ mɛba bɛbake mebake political party bɛyi daabi Me maame nso wɔ political party. Afei na meteɛ no na meka kyerɛ sɛ mama because mekae sɛ me nkwadaa berɛ mu me nua kɔto aba, me nua panin kɔto aba ɛma obi a wankɔto ama me maame party. Ɔkae a ɔfiri a ɔbaeɛ ɔkaa sɛ mama me de makɔto atia wo party no, me maame yi ne fufuo to twene. Enti afei na meka kyerɛ maame sɛ mama nkɔto aba. Ae me menyini dabɛ a mebɛka kyerɛ no sɛ ma ne nkɔto aba na mese hwɛ menyini dabɛ mebrɛ wo sika bi a na wo kɔmpleni sɛ Ghana ayɛ den meboa. Okay. Me nneɛma bɛsi Tema Port. Meduru hɔ no, yɛagye me, yɛakɔrɔpte me nneɛma na wɔse ma metua bribe a, nneɛma no bɛsɛe. Nneɛma na merebɛtɔn ma bi sɛ wonim na mekye wo so akɔto a, bɛnoa no no. Meka kyerɛɛ no, ɔgyina fon no so dinn. Ɛnna mese, yɛn mpanimfoɔ no, wɔnnwene yɛn ho. Wɔn na anka ɛwɔ sɛ wɔbɔ saa nkwadaa no, yɛatutu kwan, yɛbɛdi paa, yɛduru hɔ no wɔsan agye yɛ, wɔkɔrɔpte yɛ. Ɛmmeki sense. Woahu deɛ mekyɛ no ase? Enti nyɛ religion. Ɛyɛ yɛadwene, yɛadwene no na ɛwɔ sɛ by this time round no, excuse my words o, ɛyɛ fast, ɛsesa ntɛm. Because America na me wɔ no, da bia meka sɛ mede America compare mo ma mo bu mfu. Because mɛtumi aka sɛ 54 state a wɔn wɔ kurom ha no, emu bɛɛ 40, 40 state ɛ a yɛbɛfrɛ no sɛ nka regions no, wɔn yɛ floating voters. Nti president biara ba a, ɛyɛ n'adwuma ɛna wɔn hwɛ so na wɔn de to. By Ghana mo nhwɛ adwuma so, mepɛ party no asɛm na wakɔto. Ade kye a na ɔtoa na ɔdidi political party no. Political party no ɔmo mu biara nyɛ wo ti pɛn. Ɛɛ nkɔto ma no na nsa ma ɛdidi n'atɛm. It make sense sɛ ɔbɛkɔ akɔto aba no ama no. Naawɔtwe mmienu, naawɔtwe mmiɛnsa na wasan abɛgyina na wodidi nipa no atɛm for what reason? Reason bɛn a? Ɛnkɔ nkɔto ma no. 16th December no mo mo mo ma political parties no mmra wo hɔ na ɔmo mɛbisa sɛ adɛn na wankɔto na mo nya ho mmisa ɔmo questions. Mo mmisa ɔmo questions. The main reason why a mo mo de mo kɔ kuromoti kɔ to aba ma ɔmo power na ɔmo san bɛ corrupt mo no hwɛ sɛ corruption ase antu wɔ Africa mo nyi mo ani Africa bɛyɛ dɛ atu mpɔn ah because sika a ɔmo ba ɛwɔ sɛ ɔmo de yɛ nneɛma no ɔmo nfa nyɛ nneɛma ɛwɔ sɛ ɔmo de yɛ wɔn na mɛkyerɛ no ɔmo de yɛ unnecessary staffs ɛna mo temamufoɔ no nso so no obi to kwan na ɔbɛka nokorɛ na ɛnti na ama obi aba aburokyire a ɔmfa Ghanafoɔ no ho ɔho kakra bi na because mahu sɛ twene twene ɛyɛ eh, ɔmo fira sɛ twene de Jones o sɛ hwan ɔno odidi atɛm mimi ntumi nidi obi atɛm trust me mimi program a meyɛ no ɛyɛ two different meka sɛ unnecessary staffs ɛna mo mo sosɔ so wɔ Ghana ɛyɛ lack of knowledge a mo dɛ mo nhwɛ yɛyɛ video a mo nhyɛ ɛma timamfoɔ ne nte afia so asnega ɛɛm yɛfrɛ ne sɛ Tracy Boakye, um, Akuapem Polo, Nana, Nana Tonaldo. From January to this time, mama nkurɔfoɔ yi attention saa Ghanafoɔ. Wɔn video ba na mo hyɛ na mo hyɛ ɔn sɛ mo ka sɛ black mentality no ɛha yɛ ɛha yɛ unnecessary videos hwɛ Tracy Boakye sɛ deɛ ɛsi di nipa tɛm at the end of the day mi bisa sɛ from January to now Tracy Boakye aka ato hɔ sɛ wɔaba abɛka no ɔba bɛyɛ wɔn hwɛ filthy words every day yɛ no mu aba. Wakɔ wɔn hwehwɛ ne ba papa. At the end of the day no mibisa sɛ ɛbɛma Ghana economy no akɔ n'anim anaasɛ Ghana bɛ lose. Ghana bɛ lose because Twesi Boakye insult a ɔinsult yɛn nyinaa no nkwadaa peke. Mo na mo share videos no o. Nkwadaa peke no wɔ social media no so. Nti at the end of the day no nkwadaa no de bɛko ɛbɛko atia awofoɔ no ankasa wɔ fie. Wobɛka asɛm akyerɛ wo ba no ɔbɛka asɛmfui de akyerɛ wo because obi aka bi wɔ social media no wate. Mo deɛ mo hwɛ yɛn mpanimfoɔ a wɔwɔ social media so, wɔn a wɔwɔ aburokyire, wɔtwe phone a, nyansasɛm bɛn from January to this time, nyansasɛm bɛn na afa social media no so a a encourage, a motivate, etu nnipa fo apart from atɛmdidie. First no, Kofi Adoma, ɔstartee videos no, akyɛ paa, na anka Kofi Adoma wura baabi a na anka mpuntuo nyi no, Kofi Adoma kɔ, ɛnna monhwɛ Kofi Adoma. Zion Felix na met, wɔn sɛ, ɛduru mmerɛ bi no Ghana asɛ, sɛ obi bɛgyina hɔ na asɛ ɔkasa hashi kakra bi a na mo ani agye, daabi. Ɛnyɛ da biara na ɛwɔ sɛ nnipa ne obi a na ɛpɛ kasa. Me deɛ ano mempɛ kasa saa. But ɛduru baabi na nneɛma ɛtɔ fam a, ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ dɛ, yɛsane na yɛ voice out. Sɛ ɛbɛyɛ yie a. Wahu deɛ mekyerɛ no? Mebɛgyinaa throw fire ɛma Zion Felix. Ɛnde video no kɔe paa because na me throw fire sɛ wɔresɛe nkwadaa. Ɛyɛ nokorɛ nso. Mohwɛ Zion Felix, nnipa a wɔapromote wɔn wɔ n'ayi so, slay queen ne scammers nko ara. At the end of the day no, nneɛma bebree wɔ hɔ a mo no mokuta over millions. a mobɛtumi akɔfa ama mo mpanimfoɔ no, sɛ mpanimfoɔ no bu wɔn ani gu so kora, mobɛtumi de ataake wɔn mo, na nka wɔn ayɛ biribi no, monyɛ. Na nka Kofi Adoma starte yɛ no ɛnɛ, monhwɛ Kofi Adoma interviews. Mo deɛ monhwɛ o, Ghana monka nokorɛ, hypocrisy kum Ghana, ɛnyɛ religion, ɛnyɛ religion, religion no deɛ ɛyɛ before, atwam, 21st century, wontumi nka nkyerɛ me sɛ ɛyɛ religion na ɛsɛ Africa, ɛyɛ lack of knowledge, ɛyɛ lack of knowledge. Wahu dɛ mekyerɛ no? Because nyimpa no bɛka nokorɛ no, mobɛtsena hɔ na moedidi no atsɛm. Ɔaka nokorɛ. Yɛse nkɔto mma, na ɔsono deɛ ɛ, ne nua ɛtwɛn no, nti na ne nua ate anom sɛ yɛ ɔse wɔnya nsɔre yɛ no, wɔtwɛn no de no akɔ nwura mu, ɔnkɔ. Aboa kakraka saa a hwee nni wɔ yam saa na ɔba, kɔ kɔ kɔ kɔ nwura mu. Kyineɛ no nso mo mubu no. Kyineɛ no mo mubu no wɔ Ghana hɔ. Mo mubu no gɔzɔɔ, saa political party mmienu no, meka mekyerɛ mo, momma wɔn nyinaa nkɔ, because CPP, motu nyinaa na motuu CPP guu mu, ɛnɛ CPP wɔ he? Monto wɔn nwom. Ɛyɛ sɛ Ghana akonya no bɛda hɔ a obiara nte so. Na youth no yɛbɛ survive because yɛn mpanimfoɔ no ablɔke blɔke kwan too much. Trust me, nkwadaa yɛwɔ akwantuo mu no yɛpɛ sɛ nka yɛyɛ biribi wɔ fie. Wɔn atake yɛ with corruption which is not making any sense. Mo na nka wɔ sɛ mobɔ sa ne toɔ na nka yɛn yɛbaeɛ abɛfa so. But this is the situation a moammɔ sa no. Nkwadaa no mo da monhwɛ o Ghana. Nkwadaa wɔn nti ɛyɛ. Sɛ mo se mo agye independent na Ghana youth no nipa no wie sukuu aa na ɔde n'ani akyerɛ Libya ko twe na wakɔ wu. Owie sukuu aa na ɔde n'ani akyerɛ Saudi Arabia na wasan akɔtɔ nkoasom mu neɛ fefɛ fefɛ bi mo mfa yi nkɔ sia nkoasom nneɛma basaa basaa basaa. Ɛdeɛ pa na mpanimfoɔ no botaeɛ ne ne sɛe? Where is the aim of Ghana? Where is the vision of Ghana? Where is the future of Ghana? Mesrɛ mo o. Obi ka kyerɛɛ me sɛ, Enti yɛnkɔto aba no saa, na yɛnkɔto ma Akua Donkɔ anaa? Meka kyerɛɛ onipa korɔ plain sɛ, Ɛyɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔto ama Akua Donkɔ na ɔno nso abɛdi sika no bi than sɛ ɔbɛto ama eh, ɔsono ne kyiniiɛ a wɔwɔ Ghana. Adɛn ntia? Because me ne wo mmienu nim sɛ Akua Donkɔ yɛ ignorance. Meboa. Akua Donkɔ yɛ ignorance, ɔnnim hwee. Enti Akua Donkɔ bɛtena akonnwa no so, na sɛ Akua, sɛ me, me sei no, wɔ ho,

Sɛ meto aba a, mɛtɔ ama Akuadɔnkɔ because Akuadɔnkɔ yɛ ignorance. Na sɛ Akuadɔnkɔ bɛtena akonwa no so na sɛ gye ne nsa a, menim sɛ Akuadɔnkɔ yɛ ignorance, ɔnni idea. Na yɛn mpanyinfoɔ a moabɛkɔ kɔ sukuu wɔ abrokyire ha, moabɛhu sɛ corruption nni abrokyire ha. Na moatumi a tolerate corruption since from then. Papa yi a wanya ne baabi kɔ yi, ɔsɔre tia kalabule, deɛ bɛn deɛ bɛn deɛ bɛn. Me na menni hɔ bio, mo ara na mokaeɛ, ɔbɛbo nkɔɔfoɔ atia kalabule, meboa. Up till now, mo mu biara mo manifesto mo ready no, mo ka corruption ho asɛm. By corruption so so na ama Africa da fam. Corruption ama Ghana atɔ fam. Nti sɛ mo mmienu na mo ba no, mo se mo pɛ political power. Na sɛ mo anti mo timi ayɛ campaign, campaign, campaign, mo da mo nhwɛ o. Anwomtofo a mo de sika ɛma wɔn no, hwɛ over millions ana billions Billions na wɔde yɛ campaign. Wɔn ba Ghana sika na wɔde bɛte. Wɔde bɛte ka. Enti me bisa sɛ, saa sika no a wɔde ɛyɛ saa campaign no, ɔho, Ghana yɛ educational system yɛ poor. Obi anka sɛ free education yɛ, free education yɛ. But the thing is, education system no asesa, asɛe. Ɛnɛ mmerɛ mu akwadaa a wɔn wɔ high school no, Sɛ wɔkɔ high school na wɔba fie a, wɔkɔ high school koraa a wɔtena hɔ sua adeɛ na ɛkɔsii sɛn? Na wɔkɔ high school asan abɛtena fie three months asan akɔ. Ɛyɛ deɛ na ɛbɛka ne tirim. Ghanafoɔ, stop hypocrisy. Nti sika na wɔde ma musicians na wɔde yɛ campaign no, na nka saa party na wɔmemamema musicians, na nka wɔbɛtumi de asisi school dan. Na nka wɔyɛ campaign na wɔgyina sɛ Ghana yɛde free education aba, yɛasisi school dan seeseesei. Corona yi bɛtwam ama nkora yi atena fie abɔn sɛ mɔmɔne no. Ɛna na dɛn meka kyerɛ mo sɛ moto moto aba no a, political parties no, Ɛyi politicians ɔmo lose hwee mo citizens no mo na mo lose because me mente sɛ politician biaa car kɔnya accident wɔ Ghana da gye sɛ mo citizens yi aa mo mogya kɔ hwie na ɔmo ahyɛda bɛn ne nam hɔ sɛ ɔmo yɛ mo yi mo ani ahwɛ mo nim ɛɛm ɔmanpanin kofoɔ pɛn so akwan a ɔbɛyɛɛ a wanwie a ɛwɔ sɛ nka political party foforɔ no kyiniyɛfoɔ baeɛ a ɛwɔ sɛ nka ɔmo toa so no ɔmo agya ama car kwan paa ɛɛfu nwura mentee bi da gye sɛ Ghana car kwan ɛɛfu nwura. Wɔn ne baeɛ no ara na wɔn nso so Easter sɛ hwɛ ɔho na meka no America panin bi a ɔbɛba biara no adeɛ bi a wɔreyɛ no wadrɔ budget no ato hɔ enti yɛtu ne koraa no a nnipa no ba a president foforɔ no ɔbɛba no ɔbɛhwɛ budget no ne adekorodeɛ no ɔyɛ no ɔhwehwɛ mu sikadeɛ bi abɛma yɛbɛkɔkye no na wɔn abɛto adeɛ na wɔyɛ no so wei nso de Ghana deɛ wɔsorofoɔ de wɔn nsa ka adeɛ a ɛyɛ kyiniafoɔ ahi sɛ wɔn ba abɛtoa so Enti, nka ne, ne nyansa mu no ne sɛ, nka ɔsonofoɔ no yɛeɛ no, Momma wɔmfa budget no a wɔde yɛɛ saa adeɛ no ntoɔ. Nti nka wɔde to hɔ a, na nka kyiniiɛfoɔ no moba a, na nka moahwɛ budget no a wɔde yɛeɛ no, na moabɛnam nso akyerɛ Ghanaians sɛ ɛyɛ citizens ho adwuma na moyɛ. Excuse me o, mohwɛ, ɛyɛ, ɛyɛ mo na mo serve Ghana, ɛnyɛ Ghana na ɛserve mo. But akɔyɛ te sɛ Ghana no, politicians no, citizens yɛ na yɛsan serve wɔn. Mokɔka hypocrisy killing Africa. Hypocrisy a ɛku mo no, na mo ani abere obi a ɔyɛ video na modi no atɛm, na modi no atɛm. Ɛyɛ lack of knowledge. Ɛnyɛ religion. Abraham Moshe wɔ no wɔnte abrokyire no ɔka sɛ religion na ɛsɛ religion no that was then 21st century wontumi nka nkyɛm sɛ yɛ religion ɛna ɛsɛ Africa daabi adwensakyera ne ba a ɔman no bɛkɔ n'anim simple adwensakyera ne ba a ɔman no bɛkɔ n'anim simple ɛna firi ne kɔ mesra mo sɛ obi fa video obi fa phone na wɔyɛ video a mo hwɛ nipa ne tebea ne yɛ bea daabi Ghana Baabi aduru no, bɔ dɛnni koraa fa fon na so ɔyɛ ɛye a monfa nyansasɛm wɔ mu because kurom ha wɔ ho akwalaa wɔ mfie mmienu koraa ka asɛm a ɔmo fa nyansasɛm na ɛwɔ mu no na ɔmo ato nkwalaa asɛm na to atwene but this is the way a obi fa video na so ɔyɛ kɔ a na mo mo gɛsi nnipa no na sɛ me me gyina ha nom sei no ɔho then mo nso obi complaini sɛ eh hwɛ ne dressing bi koraa ɔde yɛ video na me se hwɛ me ka sɛ lack of knowledge a mete abrokye abrokye ne ɛhyɛ ataadeɛ na aba Ghana bɛyɛ foos dressing bɛn na mentumi nyɛ menim sɛ wo Ghana ni a me no me no bɛkasa no bebree no adwene wɔ fam kakra bi na te asɛm ase Enti me mɛdrɛse kuntann, magyina w'anim na wonhwɛ me dressing no ɛ na mentow sintidua. Ɛnyɛ ɛno nti na meyɛ me program. Dabi, obiara wɔ kwan a ɔfa so yɛ ne program. Me me program no, I'm not here to like entertain nneɛma bi a ɛnsɛ mfata. Ɛna menni ara nso sɛ sɛ mebɛtoto like mebɛtoto sintidua. I'm here to make an impact, changes. Woahu deɛ mekyerɛ no? Development. Ɛno nti na ɛfrɛ yɛ positive hustlers. So obi ka positive a, ɛnyɛ negativity. I ignore negativities. Ɛyɛ positive vibe. Sɛ politics politics yi twam a ɛtwam hard work nko ara na yɛde bɛma yɛn nua mo youth no deɛ ɔbɛtie. Wahu deɛ mekyerɛ no? Nti nyɛ ne bɔne so na mede yɛ yɛfrɛ no sɛ me video a meyɛ ɛnyɛ n'ayi so. Nti meka kyerɛ mo sɛ Ghana obi fa phone na sɛ wabɔ dam koraa na sɛ ɔkasa a montie na monhwɛ nyansasɛm a ɛwɔ mu na monto nkwaseasɛm no ntwene na momfa nyansa no a ɛwɔ mu no akwadaa koraa momma no chance ma no express ne ho Ɔn na meteɛ no, meteɛ no, mesɛ mefa fon na mefrɛ me maame bi a onyini da bɛyɛ a sɛ sɛ sɛ daabi aha akwadaa yɛ express ne ho, panin yɛ express ne ho. Nti da biara development ɛna medi kan ka kyerɛ sɛ ɔsono ne kyiniafoɔ na mo wɔ Ghana no. Bible sɛ dɔ ɔyɔnko sɛ ɔho no, mo sɛ religion na ɛsɛ Ghana. Adɛn na mo tan mo ho saa? Hɔn na ka kyerɛ mo sɛ politicians, politics yɛ tan. Aha wɔn to aba no wie no, mo ate sɛ obi yɛ dede bi? Papa yi a ɔte so a wɔse wɔnkɔ yi, wɔbɛ, ɔbɛfiri so, mmerɛ no bɛso a wɔbɛkɔ. Ɛntumi nyɛ gidigidi da, buroni ɔnko da. But this is the way Africa, mo mo mpanin, eh, mo ahyehyɛ socks na mo sɛ yɛ campaign. Hwɛ yie na wankɔ wu wɔ politics ho wɔ Ghana o. Hwɛ yie o. Na politicians na ɔba wo fie kwan wɔnim hɔ o. Wɔnim wo fie kwan, Ghana. Yɛka nyansasɛm a sɛ bi momfa bi o. Politician wɔnim wo fie kwan. Yee yee yee yee a woyɛ nyinaa woyɛ fan of politics. Ka prɛ nea yɛde bɛbrɛ wo. Ka prɛ. Hmm. Deɛ ɛbɛma ɔman no akɔ n'anim. Deɛ ɛbɛma wɔn bɛbiebie nnwuma a youth no ntutu kwan basabasa nkɔ wuwu rɔfrɔf. Ti na positive hustlers yɛne mu di nkɔmmɔ mo ate. Ɛnyɛ ne bɔne so. Yɛmma se yɛbɛka biribi atia obi. Yɛmma se yɛbɛyɛ political ɛyi eh, friends atia obi. Menni obi aho time koraa mebɛfa phone de ayɛ campaign ama obi. Development a mabɛhu abrokyire no. A Ghana asunsuan saa no. Na mema gye sika. Ah! That will be the last thing a mɛ mɛ mɛ kyɛ sɛ mpale me sɛ mɛ gye sika sɛ meyɛ pɔl meyɛ yɛfrɛ ne sɛ ɛɛ kyɛ sɛ me me meyɛ campaign ama obi dabi dabi dabi menyɛ campaign ma political party bi a wɔ Ghana adɛn nti ah development ama bɛhu yi a me mpanimfoɔ etete wɔ sika na wɔn westi no no a wɔn sɛn corrupt yɛ no na ma fa fon na meyɛ campaign ama no for what reason ɛsɛ a metɔre eti bɔnee menyɛ saa mpatwa wɔn ate dɛ meka ase. Nti mesrɛ mo yɛyɛ video ɛnyɛ atɛm didie ebuo so na mede yɛ mesrɛ mo menidi atɛm obia ni hɔ a ɔkyiri fa wasɛmpa kɔdo moabɛhu development me nso me man yɛ sɛ ɛbɛyɛ me dɛ when are they going to start then obi ka kyerɛ me sɛ Ghana wɔ 28 years ɛna mede ne compare 400 years yes ɛwɔ sɛ mede ne compare 400 because Ghana resources ɔwɔ no America ni saa resources ni bi ɔmo ni resources ni bi ɔmo nya bi a kɔ ɔmo pɛ But this is the situation a Ghana bata trading ne yɛ mpanimfoɔ ne dɛ. Da bia wɔn de ketewa kɔgye kɛse. Enti na mo blame aborɔfo na na yɛ mahi. Because me me ti kurom anom sei no. Me kɔ broni adwuma mu a. Ade baako na ma steady. Yɛ kura yɛ bibini no. Oh sir, let's do it this way. Ɔsi okay, let's try it. Ɔhu dɛ mekyɛ no na wagye wo wo deɛ no ɔsi let's try it. Maybe it will work. Na wagye. But African wofa fun a yɛhwɛ wo personality. A lack of knowledge. A lack of knowledge. Deɛ Abraham wɔ sɛ ɛkyɛ sɛ religion no, ɛnyɛ religion. Ɛnyɛ religion. That was then. 21st century, ntumi nka nkyɛm sɛ religion na ɛsɛ Ghana. Ɛyɛ greediness, selfishness. Mesrɛ mo, ma mo nkɔto aba no ma ɔkyene ɔsono no kyiniiɛ. On the, eh, your friend said, mese campaign. Meyɛ saa kɔsi sɛ yɛbɛto aba, dɛ ɛbɛyɛ aba no, yɛbɛto aba no kora mɛyɛ. Na meka mekyerɛ mo sɛ, sɛ mo kora moyɛ asoɔden na mokɔto a, ɔmo mmienu no, afei ɔmo bɛkɔ more than, yɛfrɛ no sɛ, ɛyi more than hundred yɛfrɛ ne sɛ i mean like they are not going to win ɔmo mmienu nyinaa ɔmo win ne da mɛyɛ dede saa kòsi sɛ saa political party wei ɔmo adwene bɛba ho sɛ yɛ nipa ɛna to aba ma ɔmo na ɔmo ba ɔmo adwene nipa ho wɔn ho na mɛkyerɛ no twenty eight years mo ntumi ɛnyɛ ghana road and construction mo ntumi nwie dabɛn na mɛsate ghana mpanimfoɔ

Nkyirimma no bɛsan abɛbrɛ. Bɛ nyamesuro mmra wo mu. Wowɔ religion a, respect your religion. Nkɔbu obi religion animtia. Dɔ Nyankopɔn firi w'akoma nyinaa mu, w'adwene nyinaa mu. Dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Ɛnni Bible mu. Enti deɛ adɛn na ɛkyerɛ sɛ Bible kyerɛ bɔne? From Genesis to Revelation, Bible nkyerɛɛ bɔne wom. Bible nkyerɛ bɔne wom. Wadwene na wonyu so nti na wohunu sɛ Bible na Buroni de abɛbiitiw no. Ɛyɛ Bible na wɔde brɛw no, wɔantu bi amfiri mu o. King James Version ne dɛndɛndɛndɛn no, ɛno a na yɛsua no wɔ Ghana, ɛno a na yɛsua no wɔ ha. Mama mo ankasa mo ankasa mo ayi no. Sɛ aborɔfo no bɛdaadaa mo koraa no a, mo ankasa mo black leaders leaders no nso, wɔafa aborɔfo no strategy no bi na korɔno na wɔn nso de ɛɛdo koro ɔman no. Yes, wɔn nso afa aborɔfo no strategy no bi na wɔn de bɔ ɔman no fam yɛkɔkaa ne yɛnya amane. yɛkɔkaa ne yɛnya amane ɛnɛ me off day ɛwɔ sɛ meda wohwɛ m'ani a wo sɛ m'anim da bia m'anim nhyɛ nkoran time ɛwɔ sɛ meda no mena na bɛgyina na meyɛ dede sɛ mobɛtie kɛkɛ o ghanafoɔ mobɛtie kɛkɛ mesrɛ mo nhyɛ video no mepa mo kyɛw ɛmu obi ankɔto mu ɔsono ne kyini o na ɔsono ne deɛ ɔbɛkɔ nwuram straight ne nua twɛn no de no akɔ kyiniɛ nso mumubu no

Ha? Me ba Broni kurom anom sei. Me mɛte sɛ police ni agye bribe da. Ba hwɛ Ghana. Yɛ police foɔ no, wɔn ani gye bribe gyeɛ ho sene wɔn ankasa pay. Ghana police. Accident a ɛkɔ so nyinaa ɛfa yɛ wɔn because driver ni ni duru hɔ a two city na ɔgye ne hia ne se nipa ne nkwa. Ti driver ni ni ni lances kura ma tena kaa mu wɔ Ghana ana driver ni ni ni lances. Wɔgyee sika, akoa no gyee bie ayi paper white mu na ɔkaa two cedi no hyɛɛ mu. Akoa polisini no yii sika no a wanhu sɛ akoa no ni ɛfrɛ no sɛ akoa no ni ɛfrɛ no sɛ license koraa wanhu nipa no nkwa no ɛhe na hia no. Hwɛ ɛnɛ arm robbers na wɔn nenam kurom Ghana sese arm robbers wɔn adane Nigeria wɔn ate agu kurom. Saa nkurɔfoɔ nyinaa wɔ hɔ a wɔsi akyi wɔn gum o. Mo agyae arm robbers na wɔn kunkum nipa gyegye wɔn sika na mo akɔkye Dr. UN. Ka kyerɛ me sɛ Ghana nyɛ comic a. Ɛnyɛ comic country a wode ka kyerɛ me. Doctor Yuan a ɔno ne di n'agorɔ a wakɔfɛ kyɛ sɛ wadupu saa akɔdeɛ mu nti no ɛwɔ sɛ mokye Doctor Yuan na mogya akorɔmfoɔ no na ɔmo nenam hɔ Ghana Ghana hey mese wɔn nnipa kakra bi na ɛbɛte me video ase nnipa kakra bi na ɛbɛte me video ase kakra bi yes because Bible aka wɔ se wɔ deɛ nyansasɛm na hinta nkɔfoɔ ɛhyɛ dɛ hinta wɔn kakra bi na ɛbɛte video no ase na sɛ kakra bi tena mo hyɛ a mepa mo kyɛ ɛbɛn me dɛ wo dɛ mo ne di m'atɛm na mo dɛ mo nhyɛ sɛ menim nea meka i like it i like it na wo wom aha wɛda no deserve sɛ nka ban na ɔmada but I have to do the video. Me ye, me ye video no. Me ye. Ada ye to aba no. Me ye, me ye. Wo de muni di matem. I like it. One day mo de me bo be mami. And I make can say, oh my politics, oh my dear team, oh my ni ase no. Ombe didi matem ene. But opa me anto aba ni wie na two months pa na say one month pa me same bom panin for ye achi. Ombe ka say ye mami. Uni mi nyansa o. Asema wo kan eno kura. Ya koto ma aden na wo koto ama o mwansa. Had I known, as always at last. Mehuu yɛ anka no da bia ɛka akyi ma mo because yɛ ka nyansasɛm a mo po mo po mo po hmm nkɔto ma wɔn botaeɛ nti a wonkɔto ma wɔn no wɔn yɛ corrupt obi nfa ne kokromoti mɛto aba ɛmma wo Ghana fo mo ntie na yɛ nsan corrupt no ɛni baabi asaa ah ɛni baabi asaa wodu kokromoti kɔto aba Wo ne sikani ba kɔhyia baabi a, ne agye sikani ba ne sika, na wo hiani no, wo ba no di ne ti pempempempem, ne nyinaa akyi, na moda so kɔto aba. Mo reason ne sɛ a moto aba. Ghana, mo aim ne sɛ ah, menyina buroni kurom na mekeka nkwasasɛm. Mewɔ Ghana koraa nka mɛkeka nkwasasɛm akyɛn sei. Because nka mewɔ hɔnom a nka nneɛma a ɛkɔ so no, ebi bɛhyɛ me abufuo ama makɔgyina ho na nka mayɛ dɛn? Makeka nkwasasɛm. But this is the way a mabɛhu development. Ɛbɛyɛ dɛ na me man Ghana te m'ase, deɛ meka yi. Na sɛ mose aborɔfo no starte yɛ akyɛ, wɔn starte wɔ baabi, Ghana mpanimfoɔ no starte no da bɛn? Ha? Wɔn starte no da bɛn? Sika twitwi deɛ wɔn de ama nkurɔfoɔ wɔn yɛ campaign yi, mo firi sɛ ɛho hia. Kasɛ sika no wɔn ntumi nfa nsisi sukuu adan sɛ nka after corona nka nkwadaa yi wɔn nyinaa bɛkɔ sukuu abom na nka obi nkɔ three months na ɔbɛtena fie three because saa saa shift na wɔn run no wɔ hɔ no, I don't like it. because me nim Ghana nkwala pa so omu du saa teenage ya omu fa omu ho sini bibi ya omu bɛ nyenye nyenye mu ko bisa doctor fo si yɛ start sa free education no nyinsa yi guo sɛ na omu ayi agu omu yi nkwala na ɛba no nyina tugu because akwala no ah na misi Ghana ni akwala abon wɔn wɔn pa adesua no na wɔsan ka kyɛn sɛ bɛtena fie three months na obi nso nkosua deɛ three months obaa no ɔsan akɔ free education yo But sika na wɔn de ma nkurɔfoɔ ayɛ saa campaign na nka ɛwɔ sɛ wɔn yɛ smart na wɔn de sisi school dan na nka wɔn akɔ gyina school dan no ho Ghana foɔ yɛ ba yɛ wei deɛ ɛni o adwuma yi nie school no yɛ de free education ba na school dan ni hɔ sika ni yɛ de asisi sisi ayi wise knowledge my people are perishing it they lack they don't want to do it and if you tell them they're going to insult you it's cool. It's very cool. Ɛdɛ bia mɛyɛ dede sɛ ya o. Mekɔ adwuma ba weekends me mewɔ off. Nti metwe phone kɛkɛ ɛyi free wifi na maka bi akyerɛ mo deɛ mɛka bi akyerɛ mo because mo te Ghana no meka mekyerɛ mo sɛ America foɔ yɛ nkwan a na mo atwe mo kɔn na ɛhwɛ mu. Nti America na megyina no mɛka. Srɛ mo monhyɛ video no ma me. Medɔ obi a me program a meyɛ no nti na mesi yɛfrɛ yɛ positive hustlers. Positive hustlers. Yɛ hustle hard. Yɛ na obi nkɔ kam tissue. yɛ ne di obi atam but mo ankasa nneɛma a mo hype no wɔ social media no ɛduru time a ɛwɔ sɛ moyɛ dɛn mogyae na mo hype nyansa because mo sɛ mobɛsosɔ afia so asnega mo so ne ayi a mobɛsɛ nkyirima no Tracy Boakye aka ato hɔ mobɛka me a mɛdi mo atɛm na mo so mokɔka na mena di atɛm na nkɔla asua ah Ghana nti monya video bi anhyɛ Oh my people, ah, it is well with my soul. Maka bi, onipa. Ebi a meka a mesrɛ mo mefom yɛ biara no, momfa nkyɛ me. Ba ɔsono ne kyiniiɛ deɛ monkɔto ma wɔn o. Mompa mo ɔsono no ma ne nkɔ ne nwura mu. Onua twɛn no Amerika, ɔne ne nkɔ. Kyiniiɛ no nso momubu no gɔzɔɔ, momubu no. Mo mu bu no na Ghana akonya ne na hɔ. Me se after 16th December no sɛ mo ankɔto aba no a me pɛ kwan a wɔn bɛfa so abɛka eh ka bɛyɛ me nwanwa. Sɛ mo ankɔto aba no na wɔn kɔ run of bɛɛ thousand times a na wɔn hu sɛ nipa wo na wo sɔre kɔto aba ma wɔn a hɛ wɔn bɛ respect mo ɛba saa na sɛ wɔn nim mo ma wɔn te saa mfifi bɔne na wɔn ba so a wɔn de ahokeka ne ahopeprɛ ɛna bɛyɛ deɛ wɔsɛ wɔn yɛ. But sɛ mo se da biara ɔho ayɛ biribi te sɛ wo ne obi awarefoɔ mmienu wɔ hɔ. Bɛrima sɔre a wafa ɔbaa no akyi afaafaafaafa ne yere ayɛ hohoho saa hwɛ wo kunu firi sɛ wagyi mi. Wo paa da ko pɛ make like take take move. Woyɛ sɛ wo make move a hɛ n'adwene bɛba ne ho so saa na akɔyɛ sɛ mo antwe wɔn mmienu aso na mo si da biara politics ku mo obi bɛka nso a mo bɛdidi n'atɛm mo bɛkɔ akɔto ama wɔn saa saa hɛ Ghana mo kɔfa fa ahodeɛ no wɔ because mo da so wɔ yɛfrɛ ne sɛ mede mehu ne sɛ Ghana na 1957 independent no memente ase o political independent ɛyɛ mo politicians ne na gaining independent ɛnyɛ mo individuals no montumi nka nkyɛm sɛ individuals mo wɔ eh, independent wɔ Ghana daabi da mm me deɛ menye ni nti anuanom ne adɔfo nom mpamokyɛw baabi a mefom yɛ bia mo ada ama mo mfa nkyɛ me wae mo nua me dɔ mo ɛwɔ makoma mu paa deɛ ɛyɛ no mɛka mo nkɔto mo ɔsono ne kyiniiɛ mo nka wɔn mo nyina ngu baabi development bia ne hɔ a wɔn mmienu de ba wɔn boa mo pere mo ho gwagwagwagwagwa mo pɛ power yi yɛde ma mo a sɛ saa na yɛ mo pere mo ho mo ma mo nnwuma ne mo ho adanseɛ ɔsono ne kyiniiɛfoɔ moma mo nnwuma ni mo ho adanseɛ ɛɛ saa baabi a saa ne ɛyɛ no wo nnwuma a wɔbɛyɛ no na wakɔgyina hɔ na wɔtwitwa pikya nnwuma wei na meyɛyɛ o ghanafoɔ na mo pirikyi na ghanafoɔ agyina so ato ama mo na menhyira mo paa meda mo ase yɛfrɛ yɛ positive hustlers wobɛtumi afolo yɛ wɔ ig yɛsrɛ mo yɛyɛ positive vibe nko ara yɛne obi ho time yɛmpanifoɔ no so deɛ ɛnya mmɔ mo nsɛ ghana no yɛnka sɛ yɛni ghana nti yɛgya mmɔ mo asɛe no daabi Yɛdwene nkyirimma no ho. So wate aseɛ? Nyame nhyira mo nyinaa na wɔn kyɛw. Nhyira nka Nyankopɔn nyansa he sɛ ɛnɛ nso wɔde, wɔde, wɔde nkwa akyɛ yɛ. Mema mo nyinaa happy weekends. Moma bye.